To what extent humanitarian organisations have managed to carry out this task is another point of discussion. Rastî her kes dizane di van salên dawî de Rojava di çi qonagê re derbas bû, şoreşa tê re derbas dibû. Di vî milê de jî milê herî Tehdayî lêbû ew jî em bêjin milê însaniyê, milê alîkariyê. Di va her çar salê dawî de rastî sazî ye ke ya ku herî li pişta miletê Rojava bû, pişta miletê Şingalê bû, li pişta îhtiyacên va kesa bû di her çar salê çûyî de em bêjin ji du hezar û yazdeh hetanî du hezar û panzdeh ew jî sazî alîkariya hêva sora Kurdistanê ye. Her sal alîkariya ku dike cihekî gelek mezin digire di jiyana miletên Rojava de. Em bêjin her sal jî qederek baş gelek mezin alîkarî dike. Îsal jî em bêjin alîkarî ku mere kirî bi Rojavayê Kurdistanê re kirî em dikarin xal xal em ser

Bêguman di dema çû de, di sala du hezar û pazdeh de Şoreşa Rojava bi hemû beşê xwe, bi nûnertiya xweseriya demokratîk serkeftin û destkeftinî pir mezin bi cî kir. Di hemû warî de yek ji van wara warê tenduristiyê ye. Xweseriya demokratîk di riya desteya tenduristiyê bi têkiliya û bi karkî hevbeş û hevpar bi rêxistina Heyva Sorê Kurdistanî, ev rêxistina a sivîl ke îro xebat û tekoşîna xwe li ser hemû qada Kurdistanî dike, li ser hemû di di hemû qad li kolên cîhanê dike, piştgirîyek pir mezin ji xwe ji Şoreşa Rojavar kir di du hezar û pazdeh û du hezar û çardeh û destpêka ev şoreş hat avakirin, elankirin, piştgirîya şoreşê kiriye. Bi rastî li ser mijara Heyva Sora Kurdistanî û kar û xebatê wê di hundir koban de di nav sala borî de mirov bi rêz û hurmet nêzik dibe. Wek ku em dizanin yek ji mijarê girîng ê ku desteyê me pê re mijûl dibe saziyên sivîl û kar û xebatên wan. Wek ku em dizanin di rewşên herî zor de, di rewşê herî zehmet de, Dema ku Kobanî pêwistiya Kobanî, pêwistiya zarokê Kobanî bi şîr hebû, dema ku pêwistiya Kobanî bi tevahî alavên jiyanê hebû, îva Sora Kurdistanî tu carî bê bersif nema û her her tim jî destek da me. Also, after the massacre in Shengal, the Red Crescent of Kurdistan considered the task of taking care of the Kurdish Ezidis as an ethical and humanitarian responsibility.

Em jî wek gelê Êzidiyê Şingalê sopasiyekê mezin ji bo heyva Suhra Kurdistanê dikin ku ji şeşê heyva heştwera du hezar û çardeh heta îro jî piştevaniya vî gelê ji wê demay dike û destê alîkariyê daye vî gelê yê koçber bûyî ji cihê xwe aware bûyî bi sebeba fermana Dî û sisiyal serê gelê me yê Êzidî hatî kirin li bajarê Şingalê û li vî ciwayê de cî bû bin çadirka de û bin dara de. Em destxweşiyeke mezin li endam û rêxistina Heyva Sora Kurdistanê dikin ku kul imkaniyatê dixwe, bi hemû imkaniyatê xwe piştevaniya vî gelî kir û di nêv vî gelî de ma û destê alîkariyê dayê û heta nuha jiya berdewam e. Her navbera çend roj û yan heyvekê yan du heyva de dîm destê alîkariyê ji aliyê dermana û ji aliyê awa ve kom dike û digihîniye çayê Şingalê ji van gelê me yê Êzidî re. Em spasiya Heyvasora Kurdî dikin. Heta niha alîkar e ji bo me her tiştî. û em dixwazin rolê xwe bîtir berdewam bike rolê xwe berdewam bike û bîtir e, şolê xwe bike û em dixwazin destê alîkariyê bîtir bide eme navê min merwane Em spasiya heyva sor dikin ku ev ji destpêka fermanê de ji aliyê sihîva harîkariya me kiriye û bangewaziya me bo wan

for the building of a hospital. Di destpêkê de em Hevalên Xwîn Hîva Sûrî Kurdistan spas dikin ji bo alîkarî wanî. Sala dawî de deh hezar û panzdeh de di rewşa şer a herî giran li kantona Kobanî alîkarî ji me re kirî. Bi rastî cihê serbilindî û em gelekî kêfxweş in, bihêvînê jî ev tîklî û alîkariyê ku ji me re kirî berdewam bikin. Di hindir vê saliya de gelek tişt, herî tiştê pêwîstiyê Kobanê di rewşa şer de ji me re amade kirin. Yanî tedî di rewşa şer de hemû tiştê me hat rûxandin, hat şewitandin, tevî ambûlansê me jî hatin şewitandin. Di vê demê dawê de di meha çare de piştî kantona Kobanê ku rêzgar bû ji çetên DAIŞ, pênc ambûlans, çar ambûlans bûn û yek jî polîklînîkeke çûçik Dagirtî bi dermana bû. Me bi wa dermana û bi wa ambulansa heta vê gavê em kar dikin lê bixabînin, mixabînin di ambulansê me hatin rûxandin. Di hindir rewşa şer de Hîva Sore Kurdistanê gelek derman û malzemeyê tibî ji me re birêk kirin. Şandibûn Şaredariya Sirûcê, wan jî teslîmî me kir. Me jî derbasî di hindir rewşa şer de Bi rastî pêwîstî me bi gelek wa derman û melzemeyê wan hebûn, ew ji me derbas kirin. Hundir şer de gelek selê xîzayî xwarin ew jî ji kantona Kobanê bi rê kirin di riya Hîva Sore Kurd a Kobanê re. Îro em li ser alîkariya Hîva Sore Kurdistanê ku ji bo Kobanê bûye di sala du hezar û panzan de dema şer de û dema û piştî rêzgarkirina Kobanê heta rojê hîro, Saziya hêva sor e kurdistanî, ew kesaziyeke sivîl, em jî kesaziyeke sivîl pir tişt di navberê me wan de hebûn, dayîn standin navberê me wan de hebû. Wana gelek alîkarî ji me re derbasî Kobanî kirin. Gelek yardimî derbasî Kobanî kirin û tişt ne pêwistî Kobanî pê hebûn wana derbas kirin. Ji bo milet rewşeke pire giran de derbas bû û wana jî xwest alîkarî Kobanî bikin û yardimî bi Kobanî gînin. Bi pir tişt derbas kirin. Di piştî rêzgarkirinê bi temamî pênc şeş hezar û pênc sed pakêtê mewedê ê xîzayî, tiştê xwarinê û vexwarinê awe derbasî Îkobanî kirin. Piştî wan bi demekê pêlavê zarokan û cilê zarokan û ew ê zarokan derbas kirin. Şîr û tişt zarokan derbas kirin. Demê demek derbas bû dîsa qedrek cil û îlaj derbas kirin. Dirî têkilî mabênê me wan de hew îlaj derbas kirin. Hinek îlaj teslîmê me kirin, me dane hîvasor kurdî di Kobanî de. Va tiştine gîb alîkarî hîvasore Kurdistanî bûn. Wana bi me re pir ew kir.

Tiştê ku alîkarî hate kirin çadir hatin şandin. Qederê sê sed çadirî hate şandin. Ew çadir jî ji bo Şengalê hatin. Ew di sed çadir şiyandin çiyayê Şengalê. Sed çadirê din jî ji bo Qamparoj ew qam jî pê hate avakirin. Ew jî taybet ji bi alîkariya heyva sora Kurdistanê bû. Wekî din jî ji bo miletê Şingalê her car alîkarî tê şandin. Ev nîzî du car sê car sê carî jî bêhtir jî alîkariya xwarinê, cila, dermana bi alîkariya Heyva Sor a Kurdistanê hat şandin. Tabî hinek miletê Şingalê jî di kampê de jiyan dike di kampa Newroz de li Rojavayê Kurdistanê. Ewaya jî alîkarî jê qut nebûye. Du car Bêhtir jî em bêjin cil û berg û xwarên û derman tê lê belavkirin. Mistasfek jî em bêjin nexweşxanek a tenduristiyê li wir hatî vekirin. Ew jî bi alîkariya Heyva Sora Kurdistanê bû. Ew karavanek hat kiryarîn ji bo cihê nexweşxanê li wê derê. Qederê nêzî deh hezar euro tevlî dermanê tê de tên pêşkêşkirin her sal. طبعا di heyva heşta de piştî ew qetilama mezin ya hatî serê miletê Êzîdî çiyayê Şingalê de bi dehê hezara derbasî Rojava bîn. Yanî Qampa Newroz jî bî qibleta wa û nizîkê sed û sih û pênc hezar însan di qampê de lê sekinîn û jê belayê Bakur û Başûrê Kurdistanê bîn. û taban qismek mezin şû ma vê derê jî. Taban em weke rêveberiya Kampa Newrûz li vê derê destpêka vê komkujiya hinê de me bang gawazî rêkirş hemî saziyên navnetewî yê xêrxaz re û me giringî da saziyên kurdî û bi taybet bi rastî em bêjin heyva sora kurdistanî ya ku destpêka ji beriya komkujiya Şingalî jî dewreke ya mezin hebît Kampa Newroz de û piştî wê jî dewra wê hê meztir bî. Heyva sor heta cil û berga jî heta roja îro jî ji bo zivistanê jî niha jî cil û bergê zivistanê diçînin. Havîna jî yê havîna dişandin, pêlav bûn. Tiştê êd îda bûn, êd zaroka bûn. Hêla êd zaroka jî tanîn û şingalê jî eynî tişt tanîn, xwarên, tiştê ku ev ji bo tendirustiya însana baş e û jî li şingalê jî dixwazin andin li vê derê jî. Yanî rewşa qampa Newroz bi rastî ne ji heyva sor be, ew rewşeka wê nebû.

Ji bo alîkariya madî, alîkariya madî jî rastî cihekî gelekî girîng girt. Yek jî em bêjin birîndarê Newroza Hesekê sala çûyî. Em vê sala ku çûyî birîndarê lîstê Newrozî sed hezar euro miqdar hate şandin. Ew jî birîndara hata belavkirin pêncî û

Şêx Mexsûd Eşrefiyê her kes dizanê di ambargoyê de ye, ev jî ji heyva Sora Kurdistanê hat min ji bo beşekê ji wê ambargoyê bişkêne. Tengasiyê li vî taxê de belkî Alam Gilens nas dike. Tax hatî dorpêçkirin. Banga min ji hêva Sora Kurdî re, hêva Sora Kurdistanî re alîkarî ji me re şandin ji du hezar du û pêncah de Meblag madî bî si milyon weraq sûrî. Me jî da malbata tu fuqara. Her malbatek me deh hezar daye. In order to help the inhabitants of the canton of Afrin who also live under an embargo,

û ê sihî hatin belavkirin û libsê şitwî hatin belavkirin û îhtîyacatê etfal wek şîr û menşîr hefadat tiştê wan jî hat belavkirin. Ev her her mehkî teqrîben hemlek li wir tê çêkirin. Ev mewad giştik teban hêva Sûra Kurdistanê ji me re şon dibîn. Ji teban derbas bûn me nîzamî ji Tirkiyeyê derbas vir bûn. Rixmî hîsar teban pir çetin bû ne qulay jî bû derbas bûn.

Nêzî bîst hezar oro ji mer dişiyên ew jî ji bo kantona Kobanê û bibûrin kantona Cizîrê û Efrînê. Ev alîkariya tê şandin ew jî em pê navendên tendirustiyê divekin, pê misteşfa divekin, alavê wa pêk tînin, dermanê wa pê dikirin. Tiştê ke mastî hey em pê didagirin. Alîkarî ke cihê xwe bi taybet digire, nîzî heşt navendên tenduristiyê li kantona Cizîrê hatine vekirin û yek jî li Efrînê û yek jî li Kobanê bi tevahî deh navend hatine aliyê vekirin heta weke niha bi vê alîkariya ku tê şandin.

Bi rastî jî kar û xebata xwe berçav bû û hêviya me jî ku hîva sor a Kurdistanê çawa ku di asta navnetewî de navdar e û xwedan hêzekî mezin e, dikaribe hîn ji deha zêdetir demê pêş de destek bide Kobanî, dikaribe deha zêdetir jî kar û xebatê xwe hîn baş bike. Bi kurtasî em dikarin vê bibêjin û em dikarin di rêka vê bernameyê re jî em spasiya xweşbûna wan pêşkêş dikin û em dibêjin kar û xebatê wan di hundir Kobanî de li cem e cî rêzî û hirmetî. Bêguman ev xebat û tekoşîna rêxistina heyva sor ê Kurdistanî cihê rêz û îhtîramê ye, cihê teqdîrê ye. Karkî pir mezin e, karkî pir alîkar e bi serkeftina Xweseriya Demokratîk, bi serkeftina Şoreşa Rojava. Bi navê hevrêziya giştî a Xweseriya Demokratîk li Rojava em spasdarê hemû karmend û berpirsiyarê heyva sor ê Kurdistanî ne. Hêvî dikin ev alîkarî berdewam bike, zêde bike. Dîsa jî em dibêjin, em spasiya we dikin. Heyva Sora Kurdistanê, miletê me li Ewropa yê ku ev alîkarî şiyandî û malavaniya we dikin û em